Azatlyk Radiosynyň Türkmen gullugynyň öňki habarçysy maşgalasy bilen bilelikde Türkiýede tussag edildi. Ýigrimi dokuzynjy iýulda maşgala öýlerine dolandy. Iki müň ýigrimi ikinji ýylyň ýigrimi dördünji martynda Türkiýede ýaşaýan türkmen raýaty Azatlyk Radiosynyň Türkmen gullugynyň öňki Habarçysy, otuz alty ýaşly Rüstem Ýusupow maşgalasy bilen bosgun statusy üçin ýerli häkimiýetlere ýüz tuty. Iýun aýyň birinde maşgalanyň türk aklawjysy migrasiýa gullugyndan bu işiň has içgin öwrenmelidigi barada jogap aldy. Sebäbi, bu migrantlaryň bu arzany gözden geçirmek üçin ikinji synanyşygydy. Ýigrimi birinji iýulda Stambuldaky migrasiýa gullugyna söhbetdeşlik üçin Rüs. Rüstem, otuz bäş ýaşly aýaly Mähri we kämillik ýaşyna ýetmedik üç çagasy çagyryldy. Ol ýerde lukmançylyk barlagyndan geçdiler we ertesi gün maşgala deportasiýa merkezlerine iberildi. Rüstem, Tuzla şäherine, aýaly, sekiz, alty we üç ýaşly çagalary bolsa, Silivri şäherindäki Selim-Paşa deportasiýa merkezine ugradyldy. Ýigrimi üçünji iýulda Rüstem Ýusupow Afýon şäheriniň migrasiýa gullugynyň polisiýa bölümine geçirildi. Iki müň on altynjy ýyldan iki müň on dokuzynjy ýyla çenli Türkiýä göçüp gelen türkmen raýaty Ýusupow Rüstem Arslan Rakomy bilen Azatlyk Radiosynyň türkmen gullugy bilen hyzmatdaşlyga başlady. Iki müň on sekizinji ýylyň ahyryndan bäri türkmenleriň ýörite hyzmatlary Türkmenistandaky garyndaşlaryna takyk edip başlady. Şondan soň, Rüstemiň adam hukuklaryny goraýjylara aýdyşy ýaly, Azatlyk Radiosy arkaly türkmen häkimiýetlerine garyndaşlaryna basyş etmegi bes etmeklerini aç-açan haýyş etdi. Iki müň on dokuzynjy ýylyň ýigrimi üçünji ýanwaryndan hakyky adym bilen aç-açan çykyş edip başladym. Iki müň on dokuzynjy ýylyň ýanwar aýynda Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň daýhan birleşiginde ýaşaýan ene-atama jaň etdim. aýtdym. Etrap prokuraturasynyň we Aşgabat şäherinden hukuk goraýjy edaralaryň birnäçe işgäri altmyş alty ýaşly ejem Şeker Ýusupowanyň öýüne geldiler. Umuman aýdanyňda, olar öýe iki gezek barypdyrlar. Dört gezek ýerli polisiýa merkezine çagyrypdyrlar, şol sanda meniň inim, otuz üç ýaşly Altyny we aýalymyň aýal doganyny hem. Häkimiýetleriň ähli talaplary Rüstem Azatlyk Radiosynda gürleýär, agzyny ýum diýiň, ýogsam nädip dymdyrmalyny biz bilýäris. Rüstemiň aýaly Mähri türkmen aktiwistleriň onlaýn çekişmelerine yzygiderli gatnaşýar. Internet söhbetdeşligine gatnaşyjylar onuň teswirlerini hemişe gyzyklanma bilen diňleýärler. Aklawjylaryň we aktiwistleriň utgaşdyrylan işi netijesinde Rüstem Ýusupow ýigrimi altynjy iýulda öýüne gaýdyp gaýdyp geldi. Aýaly we üç çagasy ýigrimi dokuzynjy iýulda deportasiýa merkezinden boşadyldy. Maşgala gaçybatalga arzasynyň gözden geçirilmegini talap edýär.